Бу авылда таш гасырдан калган блендерны күз карасыдай саклыйлар. Бу авылда чишмәләрне әтиләрнеке белән әниләрнекенә аерып йөртәләр. Монда 30 үгез бер түбә астында яши. Һәм нәкъ менә бу авылда алагаем олы плантацияләрдә мармелад үстерәләр. Бүген без Туембашта. Бу атнада тәгәрмәчкә менә ни ияреп кайтты. Адым саен гөл дә гөл монда. Чәчәк үстермәүчеләр белән авылда ничек көрәшәләр? Бу кешенең бар икән 200 төп чәчәге. Все авыл әйтик инде 10 бала ала. Италия белән Польша сортлары Белоруссия туфрагында үсә. Ә туембаш монда при чем? Җиләк патшасыннан сорадык. Туфрак тагын төрле-төрле. Белоруссиядән кайткан, Кировтан алган тавышлар бар. Әнә кокос, мәсәлән. Әнә килә автомобиль, төягәннәр мончала. Тәгәрмәчле мунчага ничә кеше сыя ала? Үзебез санадык. Өчен очсагыз, ул бер квартир хәтле ул, ул зур, болай гына кечкенә күренә. Үгез белән үгез сөзешсә ни була, нәтиҗәсе турында монда сөйләделәр. Әнә берсе му ди, китегез әле моннан ди. Хәләл кибеттә хәрәм ризык бармы? Җентекләп тикшердек. Колбасалар бармы соң сезнең? Колбаса бар.

Алдым, каптым, ә диюе генә җиңел. Дистәләгән кешенең хезмәт нәтиҗәсе бу. Җиләк фермасы Туембаш халкын эшле дә, ашлы да итә. Чынлыкта җиләк сезоны иртә яздан кара көзгә чаклы. Ун төрле рәт безнең монда. Җир, туфрак тагын төрле-төрле. Белоруссиядән кайткан, үзебезнең Кировтан алган тавышлар бар. Әнә кокос, мәсәлән, ак төстә, анысы кокос, кокосовый субстракта үстереп карыйбыз. Монда безнең ун төрле сорт. сортлар бар. Мураны менә сәләм бу бысы Польшадан кайтты. Бар анда Флорентина, э, Флорентина бар, Флорида Бьюти бар, Кабрилла бар, итальянский сортлар, польский сортлар. Ә безнең үзебезнең сорт бармы? Безнең үзебезнең сорт юк. Үзегезнең иң яраткан сортыгыз нинди? Үзегез кайсыларын яратасыз? Тәмлесен, баллысын, матурын. Ә кайсысы ул иң э, тәмлесе? Мәсәлән, мәсәлән, менә бу Мураны сорты безнең. Муран ошый. Безгә аннан соң мармелад дигән сорт ошады. Ә мармелад нинди? Э, мармелад сорт ул безнең бетте. Ул иртәрәк бирде дә икән, бетте. Ә хәзер инде җиләк сезоны бетеп килә. Шуңа күрә монда традиционный э, ремонтатный сортлар калды безнең. Җыйдым җиләк, җыйдым җиләк, җиләк тән кайтып киләм. Җир җиләге ничек тәмле, сезне дә шулай күрәм. Менә җиләкне күп җыйган вакытта, җиләк булса, Алабыз да бирәбез инде килгән кешегә. Әгәр дә булмый икән, киләр, телефон номерын калдыралар. Или WhatsApp-ка язалар монда. Мин хәбәр бирәм дә килеп алар аннан соң. Бәясе күпме? Бүгенге көндә 200 сум. Ал килосы. Килосы. Исәнмесез! Алла ярдәм бирсен. Бик дәррәү килеп җыясыз. Ә нинди авырлыклары бар соң аның? Менә минем мәсәлән әбием мыекларын йолкый иде, бүтән эше юк шикелле. Менә монда чүпләрен алалар. Чүпләрен утыйлар. Менә утырабыз шулай итеп җиләк арасында. Җиләк җыючы апаларны әллә ни сөйләштереп булмады. Әнә аларны күрсәтеп алыйк әле. Әйе, менә алар бик каты эшлиләр. Ләкин бик аз сөйләшәләр. Ул бит безнең хәтта татарның да шундый мәкале бар шикелле, әйме? Аз Сөйлә күп белмисең. Аз сөйлә, ә монда киресенчә килеп чыга. Аз сөйлә, күп эшлә. Бу апалар чыннан да бик күп эшлиләр һәм нәтиҗәсе дә бар. Җиләкләре кып-кызыл. Әйтәләр, э, менә монда үстерелгән сортлар, алар бакча җиләкләре кебек үк, теләсә кемнең бакчасында үстерергә мөмкин диеп. Ура, суга, җил гәрә, үзәп җибәрә. Әмма заманча комбайннар тагы да күбрәкне эшли ала. Күпме урган һәм суккан, бар да бер мониторда. Әле тагын кондиционер, радио алгыч, өстәвенә тавыш та үткәрми. Сезнең татарча музыка яңгырый дәйме? Ә, аны татарчаны да тыңлыйбыз инде.

авыррак теге масса күп булгач авыррак тоткан булалар инде чайкала иген кырлары уяна таң нурлары киңлекләргә алып бара безнең басу юллары Эшкә сәгать җиде тулганчы чыгабыз инде без, барыбер аны заправить иткәнче, караганчы, кимчелек якларын караганчы инде аларны караштыргалап, бер уннар, уннар булыр дип алсак та инде, уннан тотынып, чыклар, ә бит инде элекке вакытта чык бәк төшми, соңгы араларда бәк каты төшә инде ул, томлана, шуңа кояш әйбәләп Киптереп бетергәч, әйбәтләп кузгалабыз инде без. Ул сату иде, ди, теге ватсапта бит инде бар кеше. Кара, күңелне шуннан гына күрәбез инде, ватсап, ватсап аша бер-берең белән аралашырга була. Шул система булгач, әйбәтрәк инде. Язалар, видеога төшерәләр, үзең видеога төшереп җибәрәсең. Ленар, син Три богатыря картинасын хәтерлисеңме? Э, бу. Теге үч атка атланып, өчесе үч якка карап торган сакал байларны әйтүеңме? Әйе, нәкъ шуларны. Безнең баһадирлар исә атларның тимерен иярли. Минем яңа булгач, комфорттан нәрсәләр булгач, шуңа нирәк инде. Почти 22-гә якынлашты. 22 мең центнерга. Әйе. Общий. Ел килеше ничек була, шулай тизрәк бетерәбез инде. Алла бирсә. Җылы көннәр булса, элексионнар да селкәләнә. Тукай әйтмешли, яңгыры да вакытында явып, җиле дә вакытында исеп, җылысы да булса, без шуңа сөенәбез. Ә менә бер сезоннан әйбәт итеп эшләгән очракта күпме э, керем алып була? Ой, монда бит керем алып бу- әйтеп булмый. Беләсезме? Точносын әйтеп булмый. Бүген 100 тәңкә эшләрмен дисең, яңгыр явар бу ни эшләп. Менә шуның шикелле. Бер көн әйбәтләр эшләсәң, икенче көнгә ватылырга да моңарсың. Берничә булмый. Безнең халык гомер-гомергә бер-берсе белән ярыша. Күрше күршене, туган туганны уздырмаса, яшәүдән нинди ямь бар? Туембашлылар да шушы принцип буенча яши. Монда чәчәк ярышы чәчәк ата. Без инде моннан биш-алты ел элек үзебезнең авыл буенча чисталык буенча конкурс игълан иттек. Менә һәрбер гаиләгә баллар системасында. Без даже шундый шулай иттереп куйдык анда чәчәк утыртучыларны аерым төшереп плакат ниләр ясадык, инцидентлар ясадык, сабан туйларга койдык шуларны. Мәсәлән, менә монда чәчәкне күп итеп утырткан икән, без боларга балалар системасында балалар куеп чыгып, урын, ур, урыннар билгеләдек. Шунда ярышлар үткәрдек, ие. Ие, хәзер бер-берсе белән шуңа күрә ярыша-ярыша үткәрәләр. И без комиссиядә шунда шулай иттереп куйдык. Мәсәлән, безнең Туенбаш авылына башка авылдан килеп инде нәтиҗә ясадылар. Мәсәлән, бу кешенең бар икән 200 төп чәчәге, все, ул әйтик инде 10 балл ала. Теге кешенеке бар икән анда 180 чәчәге, төп чәчәге инде, ул ала инде 9 балл гына менә шулай иттереп. Анда безнең пунктлар бик күп керде. Мәсәлән, таш ята икән капка төбендә, ул инде гел минуска китә. Строй материал тора икән, ул минуска китә. Ә җиңүчеләргә нәрсә? Җиңүчеләргә безнең менә Тоймы хуҗалыгы берәр ситнер, өчәр ситнер ашлык бирде хуҗалыкларга. Менә шулай иттереп кызыксындырып җибәрү өчен инде. И безнең хәзер менә ел саен шундый нәрсә бара, яз җитсә, һәрбер хуҗалык инде ничек тә булса күп итеп чәчәк утыртырга тырыша. И һәрбер гаиләнең бит Сабантуйга чыгып инде бүләк аласы килә, без аны кеше алдында, сәхнәгә чакырып чыгарып, бик матур итеп игълан итеп инде балалары белән бергә шушы сертификатларны тапшырабыз инде. Күңелләре болай инде. Әйе. И аларның инде хуҗалыгын Сабантуйга стенд ясап инде плакатын шунда куябыз ябыштырып. Бар шундый хуҗалыклар. Капка төбендә җыштырмый, строй материал тора, чәчәк тә утыртмый. Аны да куябыз бер кырыйга. Ә, чагыштырыр өчен. Чагыштыру өчен куябыз. Чәчәк кенә иснәп йөргән икән болар дип уйламагыз. Илфат Фәритович

Да алабыз да инде шул биш центнерга җиткәч инде иткә җибәрәбез. Үзебезчә авыл чагын ашатабыз инде, безнең җир дә юк, техника да юк. Сенажсилоз да салмыйбыз инде, печән, башак, фураж бирәбез инде. Гади генә итеп ашатабыз, нормально үсәләр. Туганнан, туганнан башлап, бер үгезне иткә җибәргәнче, яшьтә 6 ай, яшьтә 8 ай тотарга кирәк. Ике ел буе аларны үстерәсез һәм шуларны иткә җибәргәч, йөрәк сыкрап куймыймы? Нинди дә булса. Нишләсәң инде барыбер ямасы булып китә. Ямасы жалко булып китә инде. Ә исемнәр кушасызмы аларга? Әллә алай артык якын? Юк, алай ук исем, юк, алай ук исемнәр кушкан күп бит алар. Аның хәтле белән исемнәр кушып йөрергә алай итеп вакыт юк инде. Луизаины һаман аера алмый әлеге үгездән. Янда инде сезгә күрсәтеп кадрларны кая карасаң да бөтен җирдә үгезләр. Луиза, синең әле бу кадәр бер урында үгез күргәнең бармы? Бар, мин кечкенә вакытта фермада үскән кыз бит. Ләкин, ләкин боларның нәселләре, токымнары башкачарак бездәгедән аерыла. Ә, мәсәлән, сыер белән үгезнең характерларын чагыштырганда, мәсәлән, ниндирәк аерма күрәсең һәм әкрен Шундыйрак холыксызлана ул. Борчылдылар, борчылдылар. Әйе. Менә үгезләр шушындый була инде. Холыкларын күрсәтәләр. Ә сыерлар алар бермә-бер тынычрактыр, әйме? Сыерына карап. Ленар җаным. Әнә берсе му ди. Китегез әле моннан ди. Хәзер ярый ычкыный алайсы яхшы чакта. Алар менә бәйдә булгач, менә бер-берсенә сөзешәләр алар. Күзләре чыга. Яңадан күзне кидереп буламы соң әле? Юк. Берәр- Берәр җаен табып. Юк, ул шул сукыр кала инде ул шулай. И, Алар тынычланалар, менә әйе, күзләре чыккач, менә бер-берсе белән сөзешкәндә ялгыш мөгезләре белән итәләр, аралары Тар булганлыктан шундый очраклар була. Э, күчәбез безнең традицион рубрикага э, кибетләрнең кибеттәге бәяләрне тикшерәбез. Игътибар итсәгез, э, бу кибет хәзинә дип атала. Һәм ул хәләл кибет. Авылда өч кибет бар, шуның берсе менә шушы хәләл хәзинә кибете. Күпме тора дисез бер буханкасы? 25 сум тора монсы. Әйе. 28 сум тора түгәрәге. Ага. Батунда бар, әйме? Батунда да бар, Сарымсак белән чисто учлы. Сарымсак белән хәтта. Каян килде? Ипиегез каян килде? Сорыйлар анысында. Халыкны ялганлап булмый, хәзер теләсә ничек. Ә өстенлекне нәрсәгә бирәсез? Күбрәк Кукмарага бирәләр, Кукмара пешкән әйберләренә инде. Кукмара сөте менә, пожалуйста. Әйтик, менә шушы күпме тора соң менә бу бер кабы? Бу 44 сум тора. 44 сум. Моның майлылыгы күпме? 3 тә 2, бу иң иң. 3 тә 2. Йогурты менә Кукмараныкы тоже, менә шушыны яраталар. Ана творогы менә. Ансы күпме тора? Монысы 32 сум тора. Бу майсызландырылган. Ә лимонад дигәнегез шушымы? Лимонад дигән кукмараныкы. Әйе, менә стеклосы монысы. Менә стекло. Ага. Монысы менә кукмышки дигән. Тоже кукмараның үзенеке. Боларның бәяләре күпме дисез? 25 сум. Ә 25 кенәме? Әйе, әйе. Кока-коладан бер дә ким түгелдер әле, әйеме, тәме буенча? Бик тәмле. Юк, тәмлерәк дисәң. Тәмлерәк тә хәтта. Монда хуҗалык белән шөгыльләнү бик э, алга киткән дип уйлыйм. Хуҗалыклар без менә күрдек, йортлар бик матур. Э, бөтен җир төзек, шуңа күрә хуҗалык товарлары да бик күп. Әлдермештә булганда синең күзең курчакларга төшкән иде. Курчакларга һәм йомшак уенчыкларга төшкән иде, ләкин монда уенчыклар бик күренми. Ә бу кибеттә синең бармыни? Кайда? Монсы да Кукмаракыныкы дисәгез. Юк, ансы юк, мактан Кибете хәләл булса да, неужели инде бер генә хәрәм әйбер дә юк инде бу кибеттә? Колбасалар бармы соң сезнең? Колбаса бар. Ләкин ансы да хәләл. Без хәзер барабыз шундый күпердән. Син Башкортстанда булганың бармы? Бар. Анда ике сәгатьлек күпер бар, шундый озын ул. Ягъни инде Татарстаннан Башкортстанга күчкәч, вакыт ике сәгатькә озыная. Шушы күпергә аяк баскач, нишләптер миндә дә без берәр нинди вакыт... Бу порталдыр дисеңме? Әйе, порталдыр, берәр нинди вакыт күперенә аяк басмадык микән дигән фикер туа. Һәм без, бик мөмкин, күпернең әнә теге ягына килеп чыкканнан соң, башка вакытта һәм башка пространствода булырга. Күпернең икенче ягына чыктык. Анда сезне нәрсә көтә микән дип баш ватып утыргансыздыр. Хәзер без сезгә күрсәтәбез. Монда язылгаган Рәхим итегез дигән язу бар. Вакыт күпере дигәнебез вакыт машинасы булып чыкты. Күпернең аргы ягында бүгенге блендерның бабасын эзләп таптык. Фәрит абый, мин үзе авылда үскән кыз инде. Әмма моның нәрсә икәнлеген һәм ничек эшләгәнен белмим. Ну менә монда май язу станогы дип язган. Шулай дигән әйе. Бу инде революциягә кадәр эшләнгән безнең. Элек шулай итеп май май язганнар. Ә майын кай җиренә куйганнар икән аны? Бу менә э, бочка эченә Ә, төшерәсең моны. Әйе. Моны менә шулай итеп әйләндергәннәр. Бу ә. бүгенге көндә блендер дип атала инде насаң. Ә бу үткән үткән заманның блендеры бу. Әйе, әйе. Менә монда инде без кисмәк май дип күз алдына китерик. Әйе, сөт белән кисмәккә тыгабыз да. Әйләндерә. Күпме әйләндерергә кирәк булды микән моны Фәрит абый? Май язылсын өчен. Бик озак әйләндерергә кирәк. Ну, менә болай вакыт исәбе белән исәпләгәндә, 1 сәгать, 2 сәгать. Булгандыр инде. 1 сәгать менә. Вакыт буенча күчкә. Май тамчылары кисмәк кырыена ябышып калган.

Идәне агачтан, дивары таштан бу мәктәпнең. Традицияләрне дә саклыйлар, киләчәк турында да бүген уйлыйлар. Информатика кабинетында укучылар яңа технологияләр үзләштерә, Җир шарының теләсә кайсы почмагында яшәүче яшьтәшләре белән элемтәгә керә ала. Бүгенге көндә әти-әниләр балалардан сорап өйрәнәләр, чөнки балалар бит инде безнең бар современныйрак. Вот. Шуңа күрә Инде компьютерны белү ул бүгенге көндә, әйтик, иң мөһим мәсьәләнең берсе дип беләм мин. Авылның һәр кешесе кадерле монда, исәннәре дә, инде бакыйлыкка күчкәннәре дә. Безнең авылда бар Гобәйдуллин Габсәлам абый бар иде, мин аны хәтерлим әле. 1945 нче елда Советлар Союзы Герое исеменә лаек була һәм представиться ителә. Тик инде ул вакытта менә хәтерлибез бит, хәтта җиңү байрагы казаган кешеләргә дә генә инде соңгы еллар, соңгы вакытларда геройларны жәлләгәннәр. Инде геройлыкны эшләгән булса дагы, аны э, Советлар Союзы герое урынына сугышчан Кызыл Байрак ордены бирәләр аңа. Илдус абый Габдрахманов, бу безнең бүгенге көндә авылны тота торган кеше дип әйтик. Э, юллар юк иде. Илдус Харич тырышлыгы белән юллар салынды авылыбызга. Су юк иде безнең э, Ул оештырды. Бик күп авылларда бар, бик күп начальниклар. Шулай бит әйме? Бар министрлар, алар авылларына борылып та карамыйлар. Кайтмыйлар да. Э, тырыша. Э, шишмә күрсәк, тыныч кына узып китә алмыйбыз. Йөрәк дөп-дөп тибә башлый. Эм, каен, Ат, түбәтәй, калфак, чәкчәк. Өчпочмак, бәлеш, мантый, кыстыбый, м-м. Бу кадәр ашаганнан соң сусауны басарга кирәк бит. Ә чынлыкта чишмә, татарның кадерле бер символы ул. Әниләр чишмәсен халыкны җыеп ачканда инде халыктан шундый тәкъдим булды, без как раз менә бу чишмәгә дә төзеп ясап торыйк, давай икенче чишмәгә Әтиләр чишмәсе дип кушыйк әле дигән тәкъдимне ясадылар инде. Ә сулары аерыламы? Сулары аерыла, менә аларның инде характеристикалары бар. Катылыклары белән, чисталыклары белән икесе дә ике төрле ала. Ну, икесе дә яхшы. Үзегез әтиләрнекеннән күбрәк су алып эчәсезме, әниләрнекеннән? Мин инде җирлек башлыгы буларак икесен дә тигез күрәм. Бер көнне берсенә барам, бер көнне берсенә барам. Ату мин гел берсеннән генә алам икән, халык уйларга мөмкин бит. Нишләп авыл советы моннан гына эчә микән ул дип. Аерыла суы. Тәме аерыла бөтенләй икенче. Суы ниндидер бөтнекле тәм бар бу суда. Шундый үлән тәме бар. Монда шундый матур төзек йортлар, алар шулкадәр матур бизәлгән. Мине шунысы гаҗәпләндерде, билгеле, монда йортлар турысына әйтергә кирәк, шундый бай күренә, төзенә һәрберсенә һәр кайсына кереп чыгасы килә. Шунысы миңа бик ошады, матур исем кушканнар чишмәләренә, әниләрне дә, әтиләрне дә, ягъни инде берсен дә кимсетмәгәннәр, ләкин сорау биргән идем инде өченче чишмәгә ниндирәк исем кушар идегез дигәч бик э, дипломатлар чыкты әле ситуациядән э, җирлек башлыгы без э, халык белән киңәшләшәбез дип ә минемчә бик тә э, мәгънәле булыр иде мәсәлән бәбиләр чишмәсе мин дә менә нәкъ шуны әйтмәкче идем бәбиләргә багышланыр инде ул дип кайсы гына темага кагылсак та э, безгә гел авыл халкы белән киңәшләшеп эшлибез авыл халкы белән бергәләп бер фикергә киләбез дип шулай дип сөйлиләр һәм чынлап та шулай кебек тоела э, татарстанның Ә, гомумән, иң шәп татар авылларына барабыз дигәндә без һич кенә дә арттырмыйбыз. Без барасы һәрбер авыл ул чыннан да иң иң шәп дигән бәягә лаек. Һәм без хәзер нинди матур җиргә килдек. Хәзер күрерсез. Туембаш безнең инешнең исеме Туймы. Туймы ул үзе утмурт сүзе, су дигән сүзне аңлата акрысы. Тойма башы. Безнең авылдан башлана Тойма инеше. Менә безнең авыл Ә, гомер гомергә итек баскан. Әле соңгы елларда гына инде менә кышлар начар килеп, итек кияргә, әйе җылы килеп, итек кияргә мөмкинлекләр бетеп килә, шуңа күрә итек эше бик каты сүрелде дип әйтергә кирәк. Әле без кечкенә вакытта дагы безнең әтиләр кыш җитсә, җыелышып чыгып китәләр и бөтен авыл ирләре чыгып китәләр иде өязгә. Өязгә дип әйтәләр инде, элек менә Малмыж өязе булган бит. Өяз авылларына йөрү, ул элек өязгә йөрү дип аталган. Минем үземнең әти шәхсән Утмурт Туйынбаш дигән авылга йөрде, анда да Туйынбаш дигән авыл бар менә. Алар анда 20-30 ел буе итек бастылар. Өчәр айга чыгып китәләр иде. Икешәр-өчәр кеше берсе түши, берсе баса, алар шунда яшәп, шунда торып, күп итеп акча эшләп кайталар иде. Инде җәй чык, җәйгә чыксак, хаман шул Киров якларына Бол ташына чыгып китте безнең авыл халкы. Авыл туризмын үстерергә кирәк, үстерергә кирәк дип сөйлибез. Кайбер авылларда сөйләнүдән ары узмый, ләкин туен башта моның формасын тапканнар. Хәзер шушы камераның теге ягында без хәзер күрсәтәчәкбез, монда туристларны ничек җәлеп иткәннәрен. Җирлектә безнең ял итү шартларын Шактый гына тудырдык авыл халкына. Безнең бар менә өч плотина бар. Эшләтә дә, ял да иттерә белә туен башлылар. Ял дигәннән, ул сине тәгәрәп килеп, үзе эзләп таба. Аннан чыккач, бөягә чумлау да үзе бер ләззәт. Һәркем аны сыный ала. Монда алты кеше сыя. Моңа әз генә ягасы. Бу бик тиз җылына. Аның өчен дә менә өчен яшсагыз, ул бер квартир хәтле ул зур, ул гына кеше кечкенә күренә. Алты кеше спокойно утыра инде. Урамда суык булса, ун кеше дә кереп утыра. Имәннекеме бу? Имәннеке. Быелгысымы? Быелгысы.

Үзебезнең милли җиләк сортын да булдырырга кирәк дигән карарга килдек. 21 гасыр комбайнында рәхәтләнеп эшләргә генә түгел, яшәргә дә мөмкин булуын ачыкладык. Әниләр белән әтиләр чишмәсенең суы төрле булса да, бердәй тәмле икәнен татыдык. Кока-коланы нинди эчемлек алыштыра алуына төшендек. Бүгенге заман җайланмаларының борынгы әбисе яки бабасы барлыгына инандык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кая чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен дәвам итә.